Insaniyat tariyxı, úlken sırlar menen tolı qırlı ayna. Onda nur da bar, kólenke de bar. Bir qaraǵanda ullı civilizaciyalar óz dańqı menen máńgilik bolıp kórinedi, biraq waqıt kúshi olardı da joq etedi. Áyyemde jer júzinde sonday bir eller bar edi, olar qalalar qurdı, ilim hám de mádeniyattı rawajlandırdı, kórkem-óner hám de arxitekturada tań qalarlıq dóretpeler jarattı. Jáne de bir kún kelip olardıń izleri samal aydaǵan qumday joq bolıp ketti. Olardıń tilleri únsiz, jazıwları elege deyin oqılmaǵan, biraq joǵalıw sırları bolsa sheshilmegen másele bolıp qaldı. Jáne de arxeologlar tapqan hár bir das, Hár bir háykel, sonday-aq hár bir belgisiz jazıw bizge ótmishten jollanǵan jumbaqlı bir xat sıyaqlı. Sorawlar kóbeygen sayın juwaplar joǵaladı hám ótmish jáne de tereń sırǵa aylanadı. Sonday bir civilizaciyalar bar, olardıń joǵalıwı adamzat tariyxınıń eń shaqırıwshı sırlarınan biri bolıp qalmaqta. Bul Jayxun joybarı. Eger Jayxunnıń bilimsuwına súńgiwge tayar bolsańız, biz. Baslaymız. Adamzat tariyxı saxnasınan mıń jıllar aldın sonday bir qalalar ótken, olardıń jetikiligi xátte búgingi kún qánigelerindi tań qaldırmaqta. Olardan biri Xarappa hámde Moxenjo-daro, yaǵnıy Hind dáryası jaǵalarında qurılǵan úlken oraylar edi. Ol adamzat tariyxındaǵı eń dáslepki qala qurılısı ájayıbatlarınan biri dewimiz múmkin. Biraq, eń sırlısı olardıń ǵárezsiz dárejede rawajlanǵanı hám bir waqıttıń ózinde joǵalıp ketkenligi. Olardıń jazıwları ele oqılmaǵan. Tili bolsa únsiz. Biraq arxeologlar qazılmalardan tapqan xár bir tas, mór yaki háykel sorawlardı tuwdıradı, biraq juwaplar kem. Bálkim sonıń ushın da hind civilizaciyası tariyxtıń eń shaqırıwshı sırlarınan bir sıpatında qalmaqta. Hind civilizaciyası, adamzat tariyxındaǵı dáslepki iri qala mádeniyatlarınan biri esaplanadı. Ol biziń eramızǵa shekemgi shamı menen eki mıń bes júzinshi jıllarda qáliplesip, bir mıń toǵız júzinshi jıllar átirapında óziniń eń joqarı dárejesine jetti. Bul civilizaciyanıń tiykarǵı aymaǵı házirgi Pakistan hám de Hindistannıń arqa bóliminde, Hind hám de Sarasvati dáryaları basseyninde jaylasqan edi. Arxeologlar birinshi márte On toǵızınshı ásirde temir jol qurılısı dáwirinde gerbish qarabaqanalarına durıs kelgen. Keyinirek jigirmanshı ásirde Xarappa hám Moxenjo-daro qalaları ilimiy jaqtan izertlendi. Kósheler tuwrı sızıqlardan ibarat, olar arqadan qublaǵa hám shıǵıstan batısqa qaray kesilisken, hár bir kvartal Anıq joba tiykarında qurılǵan úylerde arnawlı vannalar, suw saqlaytuǵın ıdıslar hám de kanalizaciya sistemaları bolǵan. Bul sanitariyalıq sistema dúnyadaǵı eń áyyemgi sistemalardan bolıp tabıladı. Qazılmalardan tabılǵan standart qam kerpishler hám qurılıs úlgileri oraylıq basqarıwdıń bar ekenligin kórsetedi, bul bolsa olardı belgili bir mámleketlik sistema, nızam hám dárt bolǵanlıǵın ańlatadı. Ekonomikalıq turmısta tiykarǵı orındı diyxanshılıq iyelegen. Xalqı biyday, arpa, shalı hám kúngebaǵar ósirgen. Sharwashılıqta rawajlanǵan, olar jipek, paxta hám toqımashılıq buyımların islep shıǵarǵan. Qazılmalardan tabılǵan paxta qaldıqları dúnyadaǵı eń áyyemgi gizleme úlgisi, sawda-satıqta rawajlanǵan. Hind mórleri Mesopotamiya qalalarında da tabılǵan, bul olardıń xalıqaralıq sawdada qatnasqanlıǵın kórsetedi. Mórlerde haywanlar, pil, buǵalar, jolbarslar hám túrli rámziy belgiler sáwlelengen. Hind civilizaciyasınıń eń úlken sırlarınan biri, jazıw. sisteması. Arxeologlar júzlegen kishi jazıw úlgilerin tapqan, biraq olardı ereke shekem oqıwdıń ilajı bolmaǵan. Belgiler júdá qısqa hám de tolıq tekst emes, al rámziy belgilerge uqsaydı. Bul jazıw sheshilse, itimal, civilizaciyanıń siyasıy dúzilisi, diniy kózqarasları hám de turmıs tárzı haqqında da kóp maǵlıwmatlar ashılıw múmkin edi. Mádeniy jaqtan olar joqarı dárejede rawajlanǵan, qazılmalarda júzlegen háykelsheler, aynalar, zergerlik buyımları hámde toqımashılıq ásbapları tabılǵan. Ásirese, Jolbarıs ustaxanası háykelshesi hám tań qalarlıq quwırshaqlar ilimpazlardıń dıqqatın ózine tartqan. Civilizaciyanıń joǵalıwı elge shekem tartıslı másele. Kóplegen izertlewshiler tiykarǵı sebep sıpatında klimat ózgeriwi hám dárya baǵdarınıń ózgeriwin kórsetedi. Hind hámde Sarasvati dáryaları qurıǵannan keyin xalıq ushın suw deregi joǵalǵan hám qalalar taslap ketilgen bolıwı múmkin. Basqa teoriyalar boyınsha sırtqı hújimler, atap aytqanda, ariya qáwimleriniń hújimi bul joǵalıwǵa sebep bolǵan. Biraq arxeologiyalıq dáliller bul teoriyanı tolıq tastıyıqlamaydı. Jáne bir versiya boyınsha ishki siyasiy daǵdarıslar hám de ekonomikalıq mashqalalar xalıqtıń tarqalıwǵa májbúrlegen. Hár qanday jaǵdayda da, hind civilizaciyası bir neshe ásirler ishinde joǵalǵan hám onıń miyrası qarabaxanalar, jazılmaǵan jazıwlar hám de sırlı artefaktlarda qalǵan. Sonıń ushın da hind civilizaciyası búgingi kúnde adamzattıń eń úlken sırlarınan biri sıpatında qaraladı. Onıń ómirindegi kóplegen tárepleri jarıtılǵan bolsa da, joǵalıw sebepleri hám jazıwları elege shekem sheshilmegen halda tur. Tariyxta sonday bir at bar, ol mıń jıllar dawamında adamzattıń qıyalın jawlap keledi.

Atlantida haqqındaǵı hár bir pikir, hár bir boljaw adamda erksiz qızıǵıwshılıq oyatadı. Onıń joǵalıp ketiw sırın úyreniwge ilimpazlar da, sayaxatshılar da, hátteki ápiwayı ármanshılar da hátte ásirler dawamında háreket etip keldi, biraq haqıyqat elge shekem sır bolıp qalmaqta. Atlantida haqqındaǵı eń áyyemgi hám tiykarǵı derek Afina filosofı Platonnıń shıǵarmaları. Ol biziń eramızǵa shekemgi tórtinshi ásirde jazǵan Timey hám de Kritiy dialoglarında Atlantida haqqında sóz etedi. Onıń táriyplewi boyınsha Atlantida Gerakl baǵanalarınan, yaǵnıy xázirgi Gibraltar buǵazı arqada Atlantika okeanında jaylasqan úlken qurǵaqlıq bolǵan. Platon jazǵanına bola Atlantida bay resurslarǵa, joqarı mádeniyat hám kúshli áskeriy dúziliske iye qúdiretli mámleket bolǵan. Ol Afina menen urıs alıp barǵan biraq tábiyattıń qáhiri yamasa iláhiy jaza nátiyjesinde bir kún hám túnde suw astında batıp joq bolǵan. Bul jazbalar ásirler dawamında hár túrli talqılawlarǵa sebep boldı. Ayırım alımlar Atlantidanı Platonnıń siyasiy hámde filosofiyalıq ideyaların sáwlelendiriwshi mif dep esaplaydı. Oǵan kóre Platon Afinanıń siyasiy dúzimin maqtaw hám oǵan qarsı turǵan jawız kúshlerdi nıshanlı túrde súwretlew ushın Atlantida obrazın jaratqan. Biraq basqa zertlewshiler Platonnıń jazbaları haqıyqıy tariyxıy estelik bolıwı múmkin dep esaplaydı, sebebi onıń táriplewleri júdá anıq, qala orayları, qurılıs usılı, tábiyat táriypi hám hátteki xalıqtıń turmısı haqqında da túsindirmeler berilgen. On toǵızınshı hám jigirmanshı ásirlerde kóplegen alımlar hám de sayaxatshılar Atlantidanı izlewge háreket etken, birewler onı Karib teńizinen izledi, basqaları Afrika jaǵalawları yamasa Qubla Amerika menen baylanıstardı. Ayırım gipotezalarǵa kóre, Atlantida Krit atawındaǵı minoy civilizaciyası menen sáykes keletuǵını aytıladı, sebebi biziń eramızǵa shekemgi shama menen bir mıń altı júzinshi jıllarda Santorini vulkanınıń úlken atılıwı krit mádeniyatın wayran etken. Bul waqıya Platon táriplegen bir kún hám túnde joq bolıwǵa uqsas. Zamanagóy geologiyalıq izertlewler Atlantika okeanındaǵı ayırım tereń orınlar hám de arxeologiyalıq tabılmalardı úyrenbekte, biraq házirshe Atlantidanıń bar ekenligin dálilleytuǵın anıq Dálil joq. Sonıń menen birge Atlantida tımsalı insan qıyalınıń eń kúshli simvollarınan birine aylanǵan. Ol joǵalǵan qúdiretli civilizaciya ármanı, adamzat esteliginiń eń úlken metaforası bolıp tabıladı. Atlantida haqıyqattan da bar bolǵan ba yamasa joq pa bul soraw elge shekem juwapsız, biraq onıń obrazı ilim, kórkem óner hám de folklorda, jasap kelmekte. Atlantida haqqındaǵı ápsanalar da úyrener ekenbiz. Ilimpazlardı kóp jıllardan beri oylandırıp kiyatırǵan jáne bir soraw bar. Yaǵnıy, múmkin bul waqıya haqıyqatında da bolǵan, biraq basqa bir civilizaciyalar menen baylanıslı shıǵar? Mine usınday boljawlar arasında eń keń tarqalǵanı Minoy civilizaciyası, yaǵnıy Krit atawında mıń jıllar aldın rawajlanǵan bul mádeniyat óz dáwiriniń eń rawajlanǵan jámiyetlerinen biri edi. Onıń úlken sarayları, rawajlanǵan sawdası hám de kórkem óneri adamzattı tań qaldıradı. Biraq bir waqıttıń ózinde bul civilizaciya da kútilmegen apatshılıq arqalı joq bolıp ketken. Bul waqıya Atlantida sırınıń haqıyqıy tiykarı. bolıwı múmkin be? Ne dep oylaysız? Minoy civilizaciyası biziń eramızǵa shekemgi shama menen úsh mıńınsha jıllarda Krit atawında qáliplesken. Onıń atı grek filosofiyasındaǵı patsha Minostan alınǵan. Minoylar áyyemgi grek dúnyasındaǵı dáslepki iri teńiz sawdagerleri bolǵan. Olar Krit atawın eń áhmiyetli ekonomikalıq hám de mádeniy orayǵa aylandırdı. Bul xalıqtıń eń belgili esteliklerinen biri Knossos sarayı, arxeolog ser Artur Evans tárepinen bir mıń toǵız júzinshi jıllarda qazıp úyrenilgen bul saray mıńlaǵan bólme, diywal súwretleri hám de quramalı arxitekturalıq dúzilisi menen ayrıqsha bolıp turadı. Ondaǵı diywal naǵısları hám de freskalarda teńiz kórinisleri, diniy máresimler hám de adamlardıń kúndelikli turmısı sáwlelengen. Minoyler ózine tán jazıw sistemasına da iye bolǵan, liney A hám keyin ala liney B. Álipbeleri, Lineey B grek tiliniń IMG forması ekenligi dálillengen. Biraq Lineey A ele tolıq oqılmaǵan. Bul bolsa minoy mádeniyatınıń elede sırlı tárepleri kóp ekenin kórsetedi. Olardıń joǵalıw sebebi bolsa ilimiy jámiyette úlken tartıslarǵa sebep boldı. Eń keń qabıl etilgen teoriyaǵa bola biziń eramızǵa shekemgi, shama menen bir mıń altı júzinshi jıllarda Santoriniy, yaǵnıy Fera atawında úlken vulkan atılıw júz bergen. Bul atılıw Evropada baqlanǵan eń iri vulkan apatshılıqlarınan biri bolıp esaplanadı. Sonıń nátiyjesinde úlken tsunami hám de tábiyiy apatshılıqlar Krit atawına soqqı bergen. Arxeologiyalıq dáliller sonı kórsetedi, Santorini vulkanınıń atılıwı tek Krit ekonomikasın izden shıǵarıp qoymadı, al pútkil Shıǵıs Orta jer teńizi mádeniyatına kúshli tásir kórsetti. Tsunami ataw qalaların wayran etken, sawda jolları buzılǵan, qorqınısh kúsheygen. Minoy civilizaciyası áste-aqırın hálsirep, biziń eramızǵa shekemgi bir mıń tórt júzinshi jıllarǵa kelip, grek materigi, miken mádeniyatı tárepinen basıp alındı. Kóplegen izertlewshiler Platonnıń Atlantida haqqındaǵı táriyplerin mine usı minoy civilizaciyası menen baylanıstıradı. Sebebi, ekewinde de úlken teńiz sawdası, úlken saraylar, joqarı mádeniyat hám tábiyǵıy apatshılıq arqalı joǵalıp ketiw haqqında sóz bar edi. Biraq sonıń menen birge minoy mádeniyatı haqıyqattan da bar hám arxeologiyalıq dáliller menen sıpatlanǵan. Onıń izleri Kritte, Santorinida hám basqa da atawlarda saqlanıp qalǵan. Sonlıqtan Atlantida ápsanasındaǵı ayırım erementler real waqıya. Minoy civilizaciyasınıń qayǵılı juwmaqlanıwınan ilhamlanǵan bolıwı múmkin. Eger biz áyyemgi Mezo Amerika haqqında sóz júritetuǵın bolsaq, ondaǵı barlıq úlken mádeniyatlar Maya, Actek yaması Teotiuakan haqqında esitkenbiz, álbette. Biraq olardıń tiykarında turǵan elide sırlı hám tolıq úyrenilmegen civilizaciyalar bar. Bul. Álmekler, yaǵnıy olar biziń eramızǵa sheykemgi ekinshi mıńjıllıqta payda bolıp, óz zamanında ájayıp bir mádeniyat jarata alǵan. Olardıń úlken tas músinleri, anıq astronomiyalıq bilimleri hámde jazıwǵa uqsas belgiler sisteması ilimpazlardı elge deyin tań qaldırmaqta. Álmekler haqqında kóp nárse belgisiz, biraq olarsız keyingi maya hámde atstek civilizaciyaların kóz aldımızǵa keltirip bolmaydı. Olmek civilizaciyası Meksikanıń qubla aymaqlarında, Tikarnanta, Basko hám de Verakruz shtatlarında biziń eramızǵa shekemgi shama menen bir mıń bes júz, tórt júzinshi jıllar aralıǵında jasap ótken. Arxeologlar olardı kóbinese Mezoamerikanıń ana mádeniyatı dep ataydı, sebebi keyingi barlıq iri civilizaciyalar, maya, zapotek, teotiuakan hám xátte, Stekler álmeklerden ilhamlanǵan yamasa olardıń mádeniy tiykarlarınan paydalanǵan. Eń belgili arxeologiyalıq tabılmalar úlken tas bas haykelleri. Olar bazalt tasınan islengen bolıp, jigirma tonnadan artıq awırlıqqa iye hám úsh metrge shekem biyik. Hár bir músin haqıyqıy adam kórinisine uqsaydı, itimal húkimdarlar yaki jawıngerler súwretlengen. Bul músinler álmeklerdiń texnikası, tasıw hám qayta islew qábileti qanshelli dárejede rawajlanǵanınan derek beredi. Álmekler tek músinshilik penen ǵana emes, al jazıw hám de kalendar sistemasında da úlken qádem taslaǵan. Ilimpazlar tapqan ayırım belgiler sisteması olardıń burınnan jazıwǵa iye bolǵanlıǵın kórsetedi. Sonday-aq, olar astronomiyanı da jaqsı bilgen. Máselen, toǵay ishinde qurılǵan áyyemgi oraylar, Quyash hám de Yupiter háreketlerine sáykeslesip jaylastırılǵan. Olmeg mádeniyatınıń orayları ishinde San Lorenso, La Venta hám de Terres Zapotes atları tariyxqa kirgen. San Lorenso biziń eramızǵa shekemgi bir mıń eki júzinshi jıllarda eń iri qala bolıp, keyin ala La Venta onıń ornın iyeleydi. Bul qalalarda arxitekturalıq kompleksler, qurbanlıq orınları hám de túrli Diniy oraylar qurılǵan. Álmeklerdiń diniy kózqarasları da qızıqlı. Olar kóbinese yarım adam, yarım haywan kórinisindegi qudaylar súwretin qaldırǵan. Máselen, yaguar obrazı olardıń kórkem ónerinde oraylıq orın tutadı. Ilimpazlar bunı yaguardı muxaddes kúsh, hákimiyat yaki qorǵaw, belgisi dep esaplaydı. Olmec civilizaciyasınıń joq bolıp ketiw sebepleri de sır, biziń eramızǵa shekemgi tórt júzinshi jıllardan keyin olardıń qalaları taslap ketilgen. Ayırım ilimpazlar bunı klimattıń ózgeriwi, dáryalardıń baǵıtınıń ózgeriwi yamasa ishki siyasiy krizis penen baylanıstıradı. Basqalar bolsa qońsılas xalıqlar basımı sebepli dep boljaydı. Soǵan qaramastan, Olmeklerden qalǵan mádeniy miyras keyingi Maya hám de Atsteklerge ayqın kórinedi. Máselen, Maya kalendar sisteması, diniy maresimler hám xátte qurılıs dástúrleri Olmeklerden ilhamlanǵan. Olmeklerdiń haqıyqıy tariyxı tolıq ashılmaǵan bolsa da, olardıń mádeniyat pútkili Mezoamerikanıń tiykarǵı fundamenti sıpatında adamzat tariyxında óshpes iz qaldırdı. Áyyemgi dúnyada aspanǵa qarap juldızlardıń háreketin anıq baqlay alǵan, kesteler dúzgen hám buzılmaytuǵın piramidalar qurǵan bir xalıq bar edi, olar mayalar. Olar ásirler dawamında Mezoamerikanıń eń kúshli mádeniyatlarınan birine aylana aldı. Astronomiyadaǵı bilimleri, matematikadaǵı ashılıwları hám kórkem ónerdegi adamzat oy-pikirin tań qaldıradı. Biraq usı joqarı mádeniyat iyesi bolǵan mayalar eramızdıń toǵızınshı ásirinde úlken qalaların taslap ketedi. Nege? Bul soraw elge deyin anıq bir juwapsız. Maya civilizaciyası ilim, qúdiret hám de sırlı joǵalıwdıń belgisi bolıp tabıladı. Maya civilizaciyası biziń eramızǵa shekemgi shama menen eki mıńıncı jıllarda payda bolıp biziń eramızdıń toǵızıncı ásirine shekem óziniń eń joqarı dáwirin basınan keshirdi. Olardıń qalaları tiykarınan Meksika, Gvatemala, Beliz hám de Gonduras aymaqlarında jaylasqan. Arxeologiyalıq estelikler Tikal, Kopan, Palenke hám de Chichen Itsa maya mádeniyatınıń gúwası bolıp tur. Mayalar arxitekturada, piramidalar qurıwda teńsiz sheberlik kórsetken. Piramidalar tek diniy ibadatxana emes, al astronomiyalıq observatoriya wazıypasın da atqarǵan. Máselen, Chichen Itsadaǵı El Kastilyo piramidasında báhár hám de gúz teńlesiw waqtında quyash nurları jılan kórinisin jasap tómenge túsedi. Bul anıq astronomiyalıq esaplawlarsız múmkin emes edi. Mayalar jigirmalıq sistemadan paydalanıp ekonomikalıq kalendarlar dúzgen. Olardıń dáwirlik kalendarı júdá anıq bolıp xátte xázirgi zaman gregorian kalendarınan da uzaq dáwirlerge sáykes keledi. Jazıw sisteması ierogliflerden ibarat bolıp tariyxıy waqıyalar, dinastiyalar dizimi hámde diniy máresimler tas taxtalarda hám pergament kodekslerinde saqlanǵan. Bul kodekslerden tek úshewi, Drizden, Madrid hámde Parij kodeksleri házirgi kúngeshe kem jetip kelgen. Mayalar dúnyaǵa kóz qarasında waqıt hámde kosmos oraylıq orındı Eregen olar ushın waqıt turaqlı aylanıw, jańalanıw procesi sıpatında qabıl etilgen. Sol sebepli mayyalarda xár túrli dúnya dáwirleri teoriyası bar bolǵan. Biraq, sonshelli rawajlanǵan civilizaciya ne ushın joǵaldı? Eramızdıń toǵızınshı ásirinen keyin úlken qalalar basqıshpa-basqısh taslap ketilgen. Ilimiy jámiyet bul jaǵdaydı bir neshe faktorlar menen túsindiredi. bálkim uzaq dawam etken qurǵaqshılıq ónimdarlıqtı joǵaltqan, sonıń menen birge, xalıqtıń kóbeyiwi resurslar jetispewshiligine alıp kelgen, ishki urıslar hám de siyasiy atırawshılıq ta processti tezlestirgen bolıwı múmkin. Sonıń menen birge, maya mádeniyatı pútkilley joǵalıp ketpedi. Olardıń áwladları elige deyin Meksikada hám de Gvatemalada, jasap áyyemgi til hám úrp-ádetlerin saqlap qalǵan. Maya civilizaciyası adamzatqa óshpes miyras qaldırdı, piramidalar, kalendarlar, astronomiyalıq bilimler hám eń áhmiyetlisi waqıttıń ólmes timsalı. Olardıń joǵalıp ketiwi bolsa elge degen tariyxıy sırlardan bir bolıp qalmaqta. Kóz aldıńızǵa keltiriń, biyik jar taslardıń ishindegi jaylar, tábiyat penen úylesimli jasaw usılı hám de elege deyin juwabı tabılmaǵan joǵalıw sırları. Bul Anasazi, yaǵnıy ata-baba pueblo xalıqları esaplanadı. Olar Amerikanıń qubla-batısında mıń jıllar dawamında jasap, hayran qalarlıq mádeniyat jaratqan. Olardıń jartaslar ishindegi qalaları búgingi kún sayaxatshıların da tań qaldıradı. Biraq on úshinshi ásirge kelip bul xalıq izsiz joǵaldı. Ne ushın? Qurǵaqshılıq pa? Yaki ishki jánjeller me yaki bolmasa basqa da sırlı sebepler bar ma? Anasaiziylerdiń tariyxı tábiyat qúdireti hám de insan ómiriniń názik teń salmaqlılıǵın ayqın, kórsetip turǵan sabaq. Anasazi yamasa Atababa pueblo xalıqları biziń eramızdıń shama menen júzinshi jılınan bir mıń úsh júzinshi jıllarǵa shekem AQShtıń xázirgi Kolorado, Yuta, Arizona hám Nyu-Meksiko aymaqlarında jasaǵan. Arxeologlar olardı Anasazi dep ataydı, bul navaxo tilinde ata-babalar degen mánisti ańlatadı. Búgingi kúnde olardıń áwladları Hopi, Zuni hám de Pueblo xalıqları, Anasaziylerdiń eń belgili estelikleri Mesa Verde, Jartas úyleri. Bul jerde júzlegen shańaraqlar jartas astında qurılǵan bolıp, ayırımlarına altı júz adamǵa shekem sıyadı. Chako Kanyon bolsa olardıń mádeniy hám de diniy orayı bolǵan. Bul jerde iri dóńgelek máresim maydanları, astronomiyalıq baǵdarlanǵan imaratlar hám de úlken qoymaxanalar tabılǵan. Anastaziyalerdiń qurılıs usılı tań qalarlıq, olar tas hám de hám kerpishten kóp qabatlı jaylar qurǵan, jartas úyleri tábiyiy qorǵanıw wazıypasın atqarǵan, sonıń menen birge klimat jaǵdayında da sáykes kelgen. Ayırım úylerde suwǵarıw sistemalar qudıqlar hám de. Qoymaxanalar da bolǵan. Olardıń mádeniy turmısında kiyvalar, yaǵnıy jer astı máresim bólmeleri oraylıq orın tutqan. Bul bólmelerde diniy máresimler hám de jámiyetlik jıynalıslar ótkerilgen. Diywaldaǵı naǵıslar hám de sızıqlar anasazilerdiń kosmogoniyası hám de diniy kózqarasın sáwlelendirgen. On ekinshi, on úshinshi ásirlerde Anas Aziy mádeniyatı keskin ózgeriske ushıraydı. Ilimiy izertlewlerge qaraǵanda, bul dáwirde regionda uzaq hám de qattı qurǵaqshılıq júz bergen. NASA-nıń klimat maǵlıwmatları da hár qıylı tirek denelerin tallaw arqalı bul dáwirde suw resursları keskin azayǵanın kórsetedi, bul bolsa eginshilik hám de sharwashılıq penen kún kórgen xalıq ushın apatlı bolǵan. Sonıń menen birge, xalıqtıń kóbeyiwi hám de resurslar ushın báseki, ishki, soqılıǵısıwlarǵa alıp kelgen bolıwı múmkin. Arxeologiyalıq dáliller ayırım awıllarda urıs izlerin hám de taslap ketilgen úylerdi kórsetedi. Anasazilerdiń bir bólimi qublaǵa, Rio-Grande, jaǵalarına kóship ótken, qalǵanları bolsa pueblo xalıqları menen aralasıp ketken. Anasaziylerdiń joǵalıp ketiwi adamzat tariyxındaǵı eń sırlı waqıyalardan bir bolıp qalmaqta. Olardan qalǵan jartas úyler hám de mádeniy miyras, elege shekem tábiyat hám insan turmısı arasındaǵı teń salmaqlılıq qanshelli áhmiyetli ekenin esletip turadı. Bir kóz aldıńızǵa keltirip kóriń, insanlar ele qalalardı qurmaǵan, Jazıwlardı oylap tappaǵan, xátteki awıl xojalıǵın tolıq ózlestirmegen bir dáwir. Biraq sol zamanda úlken taslardan ibadatxanalar qurılǵan. Bul Góbekli tepe adamzat tariyxındaǵı eń áyyemgi diniy oray bolıp tabıladı. Onıń tariyxı bolsa biziń eramızǵa shekemgi onınshı mıńjıllıqqa barıp taqaladı. Xázirgi kúnge shekem ol jerde tabılǵan músinler, jáne de haywan naǵısları hám de quramalı arxitekturalıq dúzilis ilimpazlardı tań qaldırıp kelmekte. Usınday soraw tuwıladı sorında, nege hám qalay bul jer qurıldı, keyin bolsa mıń jıllar dawamında arnawlı kóbilgen halda saqlanıp qaldı, ne dep oylaysız? Góbekli tepe Túrkiyanıń Qubla Anatoliya aymaǵında, Shanlıurfa qalası janında jaylasqan. Arxeologlar onı bir mıń toǵız júz toqsan tórtinshi jılı taptı. Ekspediciyaǵa nemec arxeologı Klaus Shmidt basshılıq etti. Onıń juwmaǵı, Bul estelik adamzat tariyxındaǵı birinshi Ibadatxana esaplanadı. Estelik biziń eramızǵa shekemgi, shama menen toǵız mıń altı júz, toǵız mıń bes júzinshi jıllarǵa tiyisli, yaǵnıy ol Mısır piramidalarınan jeti mıń jıl, Stounxendjden bolsa altı mıń jıl aldın qurılǵan. Gúbekli tepeniń tek arǵı bólimi úlken T tárzli tas baǵanalardan ibarat bolıp olardıń biyikligi bes metrden artıq awırlıǵı bolsa on tonnadan kóbirek. Olardıń ústine xár túrli xaywanlar, arslan, qaban, qus hám de jılan súwretleri oyıp islengen. Gebekli tepe awıl xojalıǵına shekemgi dáwirge tuwra keledi. Demek, adamlar da ele turaqlı awıllarda jasamay turıp, diniy oray qurıw ushın birlesken. Bul bolsa insan civilizaciyası haqqındaǵı kóplegen teoriyalardı qayta kórip shıǵıwǵa májbúr etedi. Burın din awıl xojalıǵı hám qalalardan keyin payda bolǵan dep esaplanatuǵın edi, biraq Gebekli tepe diniy máresimler hám de ruwxıy qájetlikler, insandı birlestiriwde tiykarǵı faktor bolǵanın kórsetip berdi. Eń sırlı jaǵdayı, ne ushın hám qalay bul kompleks taslap ketilgeni. Arxeologlar Góbekli tepeniń ayırım bólmeleri arnawlı túrde kómilgenin anıqlaǵan. Ne ushın adamlar úlken miynet penen qurılǵan ibadatxanalardı óz qolları menen kómgen, bul soraw elege deyin ashıq qalmaqta. Ilimpazlar boljaydı, múmkin diniy kózqaraslar ózgergen yamasa jańa muxaddes oraylar payda bolǵan yaki múmkin tábiyat jaǵdaylar olardı bul jerden bas tartıwǵa májbúrlegen. Góbekli tepe tek ǵana tariyxıy estelik emes, al adamzat pikiriniń ullı belgisi. Ol insannıń ruwxıy dúnyası materiallıq ǵájetliklerden de burın qálipleskenin kórsetedi. Búgin bul jer YUNESKO-nıń pútkil dúnyalıq miyras dizimine kirgizilgen hám dúnya boylap mıńlaǵan sayaxatshılardı ózine tartpaqta. Gúbekli tepe tariyxtıń tereń túpkirinen bizge qarap turǵan sırlı bet, ol ele juwabın tappaǵan sorawlar menen insaniyattı oylandırıp kelmekte. Joǵalǵan civilizaciyalar tariyxı bizge áhmiyetli sabaqlar qaldırdı. Harappa, minoy yamasa mayalar sıyaqlı mádeniyatlar kúshli bolıwına qaramastan tábiyat hám ishki mashqalalar aldında ázzi qalǵan. Qloves mádeniyatı izsiz joǵaldı, Naptaplaya bolsa astronomiyalıq bilimlerin taslap ketti, Rapa Nui bolsa resursların tawsıp joǵaldı. Arxeologiya hám de genetika bolsa bul oraylardıń ómirin qayta tiklemekte. Biraq joǵalıw sebepleri elge deyin úyrenilmekte. Bul tariyx bizge bir soraw qoyadı, adamzat óz qáte hám de hálsizliklerinen sabaq ala aldı ma? Tariyxtaǵı joǵalǵan civilizaciyalar adam mádeniyatınıń quramallı jolın ashıp berdi. Olar qurǵan qalalar, diniy máresimler hám de kórkem óner shıǵarmaları insaniyattıń úlken dóretiwshilik kúshin kórsetedi, biraq olardıń joq bolıwı hámme waqıtta bir qatar sebeplerge barıp taqaladı, klimattıń ózgeriwi, uzaq qurǵaqshılıq, tábiyǵıy apatshılıqlar, ishki siyasıy daǵdarıslar hámde resurslardı natuwrı basqarıw. Máselen, Klovis mádeniyatınıń joq bolıp ketiwi Amerika tariyxında úlken soraw belgisi bolıp qalǵan. Napta playı adamlardı shólde aspandı baqlap, dáslepki astronomiyalıq oraylardı qurǵan, biraq olardıń mádeniyatı da uzaq jasamadı. Rapa Nuyi xalqınıń úlken Muayi músinleri bolsa mádeniyat quwatı qansheli úlken bolǵanın kórsetedi biraq olar resurslardı únemley almaǵanı ushın apatqa ushıradı. Zamanagóy ilim arxeologiya hám genetika arqalı olardıń ómirin úyrenip joǵalıw sebepleri talqılanbaqta. Bul waqıyalar bizge bir haqıyqattı kórsetedi, hár bir civilizaciya máńgi emes. Insaniyat keleshegi turaqlı bolıw ushın ótmishten alınǵan sabaqtı umıtpaw kerek. Bilesiz be, joǵalǵan civilizaciyalar bizge bir haqıyqattı esletedi, eń ullı mádeniyat ta máńgilik emes. Xarappa, Minoy yamasa Mayalar óz dáwirinde dúnyaǵa jol kórsetiwshi bolǵan, biraq tábiyattıń kúshi hámde adamzattıń qátelerdi olardı joq ete aldı. Arxeologiya hám de ilim olardıń sırların ashpaqta, biraq eń úlken soraw biz ushın sır bolıp qalmaqta, óz mádeniyatımızdıń keleshegin saqlap qalıwǵa biz tayarmız ba?